Adiera na ni mami niko sawa Hera migwedhe gone ti achwe Onyuli wuoro odi ka omera. Bwana dier macha nango motimre ne ng'ane cha bwana. Bana iwinjo gima otimre no diero gini. Macha rach seriously.

kata mani sikul ndiyo sawa ang'o timore ne junia gini molo no dier e kwano dier oh kare momiyo dier oywa kamanja te junia te junia junia to koro ywak to go tiende picha Junior to iwako. Onyala jama tiende gidongo ne and but advice man idea mane odiero ne gocha to is true hmm. or false. nikech ing'e ni paro no ber Mm, paro no to- jorieko dhi obed piny ong'i ane kaka funde nyalo dhi nyalo bedo nyalo kel funde madewo wuoche Eh, dong mani eh, oh, eh, che- luonge momiyo diero gini ywak gin gi junia gin e joma tiende gi dwa donge e grubwa ka to no no luong wa wuoth ondijo ondijo luong wa wuoth ni mondo wakowe wakowe dhi wakowe dhi yetho eh, kamari dhi yale Idhi yale, gi- gima notimo cha. Mano timo marach. bana nyulo koro to ng'adne machunga

onyulingi witabix tionge nyathi onyulo naneno king'iewo ginene kitanda manyien kawuono iteme yude dhako Eh? Tem yudo dhako nyuol. Kitanda cha nyien. Matimo tanda nina. Hmm? Ma oso tanda. Koro kwani kwani bwana ne. Kare kata kok idwa dhako no ng'iew ne nyuom ne kitanda ni dhako mondo pedhi. Ano kadwa ketho chike mag Yesu. Eh. Ondike muma ni jok moko mineno ni bwana girlfriend biro teri to mane asara. Chieng' moro ipo mana kiolo lor. Eh, asara. Kama ne duka fanya ubwana nyadhako jachien bwana. Hmm. Nyako bwana kana kimiya pesa bwana to nyako bando pesa kamano ero kae to dhi golo pesa chieng' moko. Yaani dhako cha noduogo ling'a ling'a gi pesa moko ng'iso wuoth. Mera wuoth. Mera mi kaka. Magi duogo chamo sitok duka cha magi tiku duka cha bwana. I. Mera. Iwacha ngo bwana. Ndalo no. ndalono yogat kende mane mane kare dhako pando pesa kare dhano dhako pando pe- pando pe- pando pesa e bengi ma oko onyulo anyier na senior bachelor bachelor degree imadhoga nyaka Wan tinde yogat wan e gi dig- at wan tinde madho nyaka yogat ara koro neewa nyaka dhine udi bende waudumo tise makati ok danana mhindi pakistan achielo michende pakistan kasetedo matedo gi gwenda moro Kata rwako lepe moko maber, ayawo dhot ayawo na dhot amosra ni onyulo nang'o ber. Be seche miyudo ka an gi mood maber to kaluongra ni onyulo. Ayo babe, mambo? Fit. Imosori kendo. Kwani umekula? Be samoro kiyudo na nindo tera makadho manindo kadho koda. Mm. Yudo kata kagora simu kaenda. an ka gine beni ariyo an ema omiyo an ka geya tawe gi Safaricom koro adhi ago mara mar Airtel kawuoyo gi kode tawe atari ngado kony ta achaka wuoyo koda iwuoyo kodi ang'o e ot eh dong dong dong awuoyo koda e ot ji wacho ga ni pacha tin gin adier kata amba winjo kuomi kata an gina winjo thoga dichiel gino chiemo na winjo kawacho Bedo kenda ni eri mm. opuonja gik mang'eny. Solo la bian. Olo ibed kendi do. Olo ibed kendi kaka olo ne esa ni tinda budho kitungu kamae kamae. Kitungu mana nyiew 1942. Eto gin gi kitungu mang'eny. To in go uru bag mang'eny onyul. Uru bag nyaka ibed go mang'eny. Jomko no uru wok no ne ji bege. jokes mago jokes nyako ma onyiche wacho ni yande bwana ne nyirigi to tindo nigo ja oyuma moro mar bwana in jayudo bwana ka iditho bwana iditho to tong bwana abiriyo ka gokinyi bwana eh, bwana bwana for real just imagine tendo daktacha ne ondiko ne mang'eny hapana bwana ayie yani eto nikoro ne othiedho jotuo nyalo ng'eyo gik dakteche gi eki hmm. ng'eni en ga daktari Kenyatta Kaeto obiro na ni ane ni ni ni ni en o- o- ojefil ni odwa mana spend the night kod koro gima spend the night in ichak idhi ichak itu- ikaw e tong nyawadu kamano ero wayie yare chuoto nigi tong mang'eny e ot yani miwaunde but ok onego bed ni take advantage mar ng'wono mar ng'ato kwana nyako chuthi to tong moko boko moko chielo Moko toyo.

Aluor. Koro to bia kae kae ma ji dhi ma nyiri kware ha ma ji meno ria lilo bwana binge kaka ori ahero ji. Tupe kare balo. Onyulo aduogo winyo. Bika. Abira bira sani. Ah, okay, right. I don't know undi ni gimoro. Kore dhi ya hata na los ni. Ah, in sama adhi go kiwacho ni losa. Bana, ke insist. Abi. So fly.